א גוטן טאג טייערע אידן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף לאמיר לערנען די משלי יומי, מסכת סוכות פרק א' משנה ח', זאגט זשע די הייליגע משנה, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם, די צוויי זענען געווען די דריטע זוג, און אונז ווייסט מען דאך די כלל וואס אונז האבן שוין אמאל געשמועסט, אז דער ערשטער וואס ווערט דערמאנט אין די משנה איז די נשיא, די צווייטע אב בית דין. פון וואנט נעם איך דאס? פון א מחלוקה וואס טוט זיך אויף די משנה, וואס הייסט? די משנה טוט זיך א גרויסע מחלוקה ווער ס'איז געוועזן נשיא, יהודה בן טבאי אדער שמעון בן שטח? און צוליב די מחלוקה ווייסן מיר די כלל אז דער ערשטער וואס ווערט אויסגערעכנט איז דער נשיא און דער צווייטער איז דער אב בית דין. דהיינו, וואס גייט דא פאר איז אזוי, אין ירושלמי מסכת חגיגה, די סעים טינג אין מסכת חגיגה תלמוד בבלי דף טז עמוד ב', איז דא א מחלוקה ווער איז געוועזן נשיא דא, סאו לאמיר עפענען די גמרא, מסכת חגיגה, דף טז עמוד ב', און די גמרא ברענגט אראפ א ברייתא. תנין רבנן האבן די רבנן געלערנט, שלושה מזוגות הראשונים, די ערשטע דריי זוגות, דאס מיינט ביז די יעצטיגע זוג פון יהודה בן טבאי און שמעון בן שטח, די דריי זוגות, הראשונים, די ערשטע וואס ווערן דערמאנט הוי נשיאים זענען געווען די נשיאים און שניאים להם, און די וואס ווערן דערמאנט צווייט צו זיי, אבות בית דין זענען געווען די אב בית דין, דברי ר' מאיר אזי על דר' מאיר, צו אין אנדערע ווערטער ר' מאיר זאגט זייער קלאר, אז ביי די ערשטע דריי זוגות איז דער ערשטער געווען נשיא, דאס מיינט אז ביי די דריטע זוג, יהודה בן טבאי, איז געווען נשיא. די חכמים אמר נחמה זאגן ניין, יהודה בן טבאי אב בית דין. יהודה בן טבאי איז נישט געווען קיין נשיא, אפילו ער ווערט דערמאנט ערשט, ער איז געוועזן א אב בית דין. ווער איז געווען נשיא? שמעון בן שטח נשיא. סאו די גמרא וועט נעמען אן החלטה ווער איז געווען נשיא און ווער איז געווען אב בית דין. ברענגען זיי א מעשה נורא וואס ווערט געברענגט אין א ברייתא. מעשה גייט אזוי, אמר יהודה בן טבאי, יהודה בן טבאי האט זיך געגעבן א רוף אן א קללה על תנאי, ערב הנחמה איך וועל זוכה זיין צו זען די נחמת ציון וירושלים דאס מיינט איך וועל זוכה זיין צו ביאת המשיח, אם לא הרגתי עד זומם אויב איך האב נישט געהארגעט א עד זומם, דאס מיינט צו זאגן אזוי, רבי יהודה בן טבאי האט זיך געוואלט אויפטון אז ער האט געטון א געוואלדיגע זאך, וואס האט ער געטון? איז לאמיר געבן פאר די מענטשן די נעמען, ראובן שמעון לוי און אזוי ווייטער. סאו ראובן און שמעון זענען געקומען זאגן עדות ביי די בית דין פון רבי יהודה בן טבאי אז זיי האבן געזען לוי טוהן א געוויסע עבירה וואס מ'איז חייב אויף דעם איסור, לאמיר זאגן זיי האבן געזאגט אז זיי האבן געזען ווי ער האט מחלל שבת געווען. און רבי יהודה האט חוקר געווען ודורש געווען און ער האט ארויסגעגעבן א פסק אז לוי איז חייב מיתה. איידער ער האט אים געהארגעט איז געקומען צו גיין צוויי עדים זאמענען. דאס מיינט אזוי אז טאמער ראובן און שמעון זאגן אז לוי האט מחלל שבת געווען און ס'קומט נאכדעם א צווייטע סעט איידער זאגן אמוני הוא ישם. עטץ דערציילטס אז לייבי האט מחלל שבת געווען אין בארא פארק. ווען? שבת צופרי, יא? אמוני הוא ישם. עטס זענטס געווען צוזאמען מיט אונז אין מאנסי שבת אינדערפרי. סאו ממילא קען נישט זיין אז די מעשה איז אמת. סאו די ערשטע סעט עדות ווערט יעצט אנגערופן עדים זוממים, דאס מיינט זומם, זיי האבן געפלאנט א שלעכטע פלאן, זיי האבן געפלאנט צו הרג'נען לייבי מיטן זאגן פאלשע עדות, און ממילא כאשר זומם דארף מען זיי טון די זעלבע עונש וואס לייבי וואלט ווען באקומען. די שטראף פון די עדים זוממים איז מידה כנגד מידה. האבן זיי געזאגט עדות שקר אויף א סארט עבירה וואס יענער וואלט ווען געדארפט באקומען מוסר, באקומען זיי מוסר. אויב האבן זיי עדות געזאגט אויף א זאך וואס מען באקומט אויף דעם מלקות, באקומען זיי מלקות און אזוי ווייטער. סאו ווייסט מען וואס מיינט איידעם זאמד. לאמיר צוריק גיין צו די מעשה. דא איז געווען אביסעלע אנדערש. סאו רבי איד בן בבא טוט זיך אויף א מורא'דיגע זאך, און ער זאגט, ערעב און נחמה, ער שטעלט זיך אזא קללה על תנאי, אויפן לשון סאגענאר, דאס מיינט איך וועל זוכה זיין אין די נחמת ציון וירושלים, אם לא הרגתי עד זומם, טאמער איך האב נישט ריכטיג געטון מיטן הרג'נען א עד זומם. דהיינו, וואס איז געווען די מעשה? ס'איז געקומען ראובן און שמעון, און זיי האבן געזאגט אז לוי האט עובר געווען אויף א געוויסע עבירה, וואס אויף דעם איז מען חייב מיסים. זיי האבן געענדיגט צו געבן די עדות, און רבי יהודה בן טבאי האט ארויסגעגעבן א פסק, אז לוי איז חייב מיסים. איידער מען האט אים ארויסגעפירט למיסים, איז געקומען צו גיין צוויי אנדערע עדות, סאסכע זיי ווילן, און זיי זאגן נישט, אמוני הוא ישם אויף ביידע עדות, די איינע אויף ראובן מיט שמעון, זיי זענען געקומען זאגן, אמוני הוא ישא, דו ראובן ביסט געווען מיט אונז אויף שבת אין מאנסי, די צווייטע עד, שמעון, ווי העוו נאו איידיע, אבער דו ביסט מיט אונז געווען. זאגט רבי איד בן טבאי, וואס איך האב געטון איז, איך האב געהארגעט די ראובן, די איין עד זומם, ווייל די אנדערע האט מען דאך נישט אויפגעוויזן אז ער איז א עד זומם, און ער האט זיך אויפגעטון אז ער האט געטון זייער א גוטע זאך, פארוואס אונז זאל מען זיך האלטן מיט די נעמען? די צדוקים האלטן אז מען קען נאר הרג'נען די עדה זוממין דהיינו ראובן און שמעון נאר טאמער לוי איז שוין געהארגעט געווארן, אבער טאמער בעש ד האט נאכנישט געהארגעט לוי, אפילו ס'קומען אן צוויי אנדערע עדות צו זאגן אז ראובן און שמעון זענען עדה זוממין, קען מען זיי נישט הרג'נען. האט רבי יהודה בן טבאי זיך אויפגעטון אז ער האט געטון אזוי ווי די חכמים האבן געהייסן, און ער האט געהארגעט ראובן אפילו לוי איז נאכנישט געהארגעט געווארן. להוציא מליבם של צדוקים. און ער זאגט עס אין פראנט פון רבי שמעון בן שטח, רופט זיך רבי שמעון בן שטח אן זייער א שארפע לשון. אמר לו שמעון בן שטח, האט רבי שמעון בן שטח אים געזאגט די זעלבע לשון פון די שביעי קללה על תנאי בלשון סגנוהר, ערב אין נחמה, איך האב געזען די נחמה סיום ווי ירושלים, אם לא שפכתו דם נקי, אויב דו האסט נישט פארגאסן אומשולדיג בלוט. פארוואס? ווייל די חכמים האבן געזאגט, איין איידעם זאל מען מען נהרג'ן, מען קען נישט הרג'נען קיין איידעס זאל מען מען, דו קענסט נישט הרג'נען ראובן אדער שמעון, נאר טאמער עד שיזיעו משניהם אז ביידע פון די איידעס, איז דא איידעס וואס קומען זאגן עמני הוא י ס, ענק זענען ביידע מיט אונז געווען דא און דא, אבער טאמער ס'קומט צו זאגן עדות אזוי ווי אין אזא פאל בלויז אויף איין עד, אויף ראובן, אין אזא צד קען מען נישט הרג'נען, מען קען נאר הרג'נען ביידע צוזאמען, איינער אליינס קען מען נישט, און ממילא צוליב דעם וואס עס איז געווען עדות נאר אויף ראובן, און דו האסט אים געהרג'עט, האסטו פארגאסן אומשולדיג בלוט ווייל דאס איז אקעגן די הלכה. איז דא געשען א מורא'דיגע זאך, ווי נאר רבי יהודה האט דאס געהערט, מיד קיבל עליו יהודה בן טבא, שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח, אז ער גייט מער קיינמאל נישט פסק'ענען קיין הלכות נאר אין פראנט פון שמעון בן שטח. די גמרא דערציילט אז נישט גענוג אז ער האט זיך אונטערגענומען אז ער גייט מער נישט פסק'ענען נאר אין פראנט פון שמעון בן שטח, ס'האט אים אזוי וויי געטון די מעשה, אז כל ימיו, אלע זיינע טעג ביז די לעצטן טאג פון זיין לעבן, איז ער יעדן טאג געגאנגען אויף די בית החיים און געוויינט אויפן קבר פון דעם הורג, פון דעם מענטש וואס ער האט געהארגעט. פון דעם קען מען זען די גדלות און די עניוות פון יהודה בן טבאי. לאמיר נישט פארגעסן די עיד זומם וועמען ער האט געהארגעט שלא כרשות החכמים, יענער איז לכולי עלמא געווען א עיד זומם, יענער איז לכולי עלמא געווען א מענטש וואס האט געוואלט גיין הארגענען א צווייטע מענטש אומשולדיג. ס'איז נישט אז מ'רעדט דא פון א צדיק. עם כל זה וויבאלד ער האט נישט גע'פסק'נט אזוי ווי די חכמים, איז ער יעדן טאג פון זיין לעבן געגאנגען איבערבעטן דעם איד און געוויינט אויף זיין קבר אז ער זאל אים מוחל זיין. מורא'דיגע מעשה. עד כאן המעשה. די גמרא וויל ארויסנעמען פון די מעשה א הוכחה, א ראיה, צו איינע פון די צוויי זייטן איז ער יא געווען נשיא אדער נישט. אבער די אמת איז א מורא'דיגע פראבלעם. פארוואס? לאמיר זאגן אז אונז נעמען אן די שיטה אז יהודה בן טבאי איז געוועזן די נשיא. ס'מאכט אסאך סענס. פארוואס? ווייל מ'טאר נישט מורה הלכה זיין בפני רבו, און די פאקט אז ער האט געפירט די דין תורה דא איז א סימן אז ער איז געווען די נשיא, אז נישט וואלט ער עס נישט געטון אין פראנט שומעון בן שטח. אבער מ'קען עס אפרעגן. מען קען זאגן אז פונקט איז שמעון בן שטח נישט דארט געווען און ממילא האט ער געפירט די דין תורה, ווייל ער איז נישט קיין שום הוכחה. לכאורה בלייבט עס ביי א תייקע, אבער ס'איז נישט אזוי. די ברייתא דערציילט דעם אמת וואס איז טאקע געווען, און פון דעם קען מען זען אז אלי ואלי דברי אלקים חיים סיי ר' מאיר און סיי ר' יהודה. דהיינו וויאזוי? זייער פשוט. יהודה בן טבאי איז געווען דער נשיא, און פארדעם האט ער געפירט די דין תורה. און נאכדעם וואס ער האט געזען וואס פאר א מכשול ס'איז ארויסגעקומען, און רבי שמעון בן שטח האט אים פארגעהאלטן אז ער האט געטון אקעגן די הלכה און האט שופך דם געווען פון א איד נישט גערעכטערהייט, איז ער אראפגעגאנגען פון זיין בענקל און ער האט געזאגט פאר שמעון בן שטח פון היינט און ווייטער ביסטו נשיא און איך בין אב בית דין און מער וועל איך נישט פסק'נען קיין הלכות אין פראנט פון דיך, ווייל פון יעצט און ווייטער איז רבי שמעון בן שטח נשיא און איך אב בית דין, סאו קלאפט זייער גוט די ברייתא. איילי ואיילי דברי אלוקים חיים. געווענטליך געב איך נישט אוועק אזויפיל צייט אריינצוגיין אזויפיל אין די פרטים פון די ביאגראפיע פון דעם תנא, אבער דא קומט עס צו צו נאך א אינטערעסאנטערע פוינט. אין ירושלמי ווערט געברענגט זייער א ענליכע מעשה וואס אונז האמיר דערציילט אויף ר' פשי' בן פרחיה. דהיינו, די בני ירושלים האבן געוואלט מכתיר זיין יהודה בן טבאי אלס נשיא, און ער מחמת גרויס ענוות סניסו האט ער עס נישט געוואלט אננעמען. עד כדי כך אז יהודה בן טבאי איז אנטלאפן קיין אלכסנדריה דמצרים. ענדליך צו די מעשה פון רבי שמעון בן פרחיה, יא? ס'ווערט נאך אסאך מער ענדליך. איז געגאנגען שמעון בן שטח און אים געשיקט א בריוו, איך ירושלים זיץ דא אליינס און צובראכן, ווייל מיין חתן זיצט אין אלכסנדריה דמצרים. און די מעשה גייט ווייטער. ווי נאר יהודה בן טבעי האט באקומען די בריוו, האט ער זיך אויפגעהויבן און צוריק געפארן קיין ירושלים, זייענדיג אין אן אכסניא, האט ער געהאט דארט א תלמיד, וואס האט זיך אויפגעפירט זייער נישט שיין, און ממש די זעלבע ווערטער בערך וואס עשו איש האט געזאגט פאר רבי שמעון בן פרחיה. און ער האט אים אנגעשייגעצט, און טאקע דער תלמיד איז ארויס לתרבות רעה. אזוי דערציילט די ירושלמי. ס'איז לכאורה זייער אינטערעסאנט, און ס'איז א סתירה צווישן די בבלי און ירושלמי, נישט נאר מיט וועמען די מעשה איז געווען, נאר אויך איבער די פרטים. נאר די אמת איז, אלי ואלי דברי אלוקים חיים, ווי מ'עט שוין זען, אז ס'איז בעצם געווען איין מעשה, און דאס וועט אויך ברענגען א הוכחה צו וואס כ'האב פריער געזאגט, אז פון אנפאנג איז יהודה בן טבאי געווען נשיא. דהיינו, וואס איז געווען די מעשה? רבי שמעון בן פרחי איז אנטלאפן פון ירושלים ווייל מ'האט אים געוואלט הרג'נען. און רבי יהודה בן טבאי איז יא געבליבן דארט. סאמהאו. ירושלים האט נישט געהאט קיין נשיא, ווייל זייערע נשיא רבי שמעון פרחי איז אין אלעקסאנדריע די מצרים. זיי האבן געוואלט מכתיר זיין יהודה בן טבעי זי זאל ווערן נשיא, אבער יהודה בן טבעי איז געווען א גרויסע עניו, און ער האט נישט געוואלט פוגע זיין אין זיין רעבען, ממילא האט ער זיך אויפגעהויבן און אנטלאפן קיין אלעקסאנדריע די מצרים צו זיין רעבען. ווען נאר דאס איז געשען, האט רבי שמעון בן שטח געשיקט צוויי בריוון, איין בריוו פאר זיין רבי רבי שמעון פרחי, בעלי, מיין מאן זיצט אין אלעקסאנדריע, און ער האט געשריבן א בריוו אויך צו יהודה בן טבעי, און דארט האט ער געשריבן אביסעלע א נידעריגערע לשון, נחוס דרגא, ארי סוסי, מיין חתן, זיצט אין אלכסנדריה דמצרים. וואס איז געווען זיין חשבון? זייער פשוט. וועט רב שמעון בן פרחיה אננעמען דעם בריוו און עס צוריקקומען, דאך גאר גוט. און אז נישט, זאל כאטשיג יהודה בן טבאי קומען צו גיין. סאו וואס איז טאקע געשען? רב שמעון בן פרחיה האט פון דעם בריוו פארשטאנען אז יין המלך איז געשטארבן און ס'איז מער נישט דא וואס מורא צו האבן, סאו פארוואס זאל ער זיצן אין אלכסנדריה דמצרים? האט ער זיך אויפגעהויבן און געפארן. און אז ער איז געפארן, איז זיין תלמיד, יהודה בן טבאי, מיטגעקומען. און אויפ'ן וועג זענען זיי געווען אין די זעלבע אכסניא, און מ'רעדט פונעם זעלבן עושי האיש, וואס האט זיך אנגערופן די זעלבע מיסע ווערטער וואס ר' שי' בן פרחי האט אים אריינגעלייגט אין חרם, אבער יעדער בן טבעי האט אים אנגעשריגן. און אונז ווייסן מיר די סוף פון די מעשה אז עשו איש איז ארויס לטייל בזרעו. על כל פנים, פון די מעשה פון די ירושלמי זעט מען זייער קלאר אז ר' שמעון בן שטח האט געוואלט מכתיר זיין יהודה בן טבעי אלס נשיא, און לכאורה לאחר פטירתו פון ר' שי' בן פרחי האט ער טאקע באקומען די נשיאות, און ער האט עס אויפגעגעבן נאכדעם וואס ער האט גע'פסק'נט נישט ריכטיג, און דעמאלטס איז ער געווארן אויף בעסטן. ממילא אלעס קלאפט הערליך שיין. העמער גיין ווייטער. און דאס קלאפט נאך שענער, ס'איז דא א אבות דרב נתן פרק יט משנה ג, וואס דערציילט אזוי, אז איר ווענט אביי געזאגט, איידער ער געווארן נשיא, וואגן זאל זיך דער, וואס גייט מיך וועלן אויפנעמען פאר נשיא, איך וועל אים יורד זיין לחייו, מיענינג טו סעי, ער איז נישט מקנא דער וואס נעמט אים אויף פאר נשיא. און דער אבות דרב נתן דערציילט ווייטער, אז נאך דעם וואס יהודה בן טבאי איז שוין געווארן נשיא, האט ער געזאגט, דער וואס וועט זיך דערוואגן מיך אפצוזאגן פון מיין נשיאות וועל איך אנגיסן מיט א טאפ הייס וואסער. היוצא ראני פון די גאנצע מעשה פון רבי יהודה בן טבאי, זיין נסיעות און נאכדעם ווערן אב בעש ט נעמט מען ארויס צוויי מורא'דיגע זאכן. די ערשטע זאך איז אז כאטש ער האט נישט געוואלט זיין נשיא, עד כדי כך אז ער איז אנטלאפן קיין אלכסנדרי' דמצרים וואס דעמאלטס איז עס נישט געווען קיין גרינגע נסיעה, דאס מיינט ער האט באמת נישט געוואלט. עם כל זה ווען עס איז געקומען די מינוט און ער האט געזען אז כלל ישראל דארף אים, האט ער זיך נישט אפגעזאגט און ער האט געטון אקעגן זיין רצון ווייל דאס איז די רצון השם. די צווייטע זאך וואס מ'לערנט זיך ארויס פון דעם, אז אפילו ער האט געזאגט אז ס'גייט אים זיין אזוי שווער אראפצוגיין פון דעם בענקל, איינמאל מ'איז אויבן איז זייער שווער אראפצוגיין, עם כל זה האט ער עס געטון ווען ער האט איינגעזען אז ער איז נכשל געווארן און געמאכט א טעות. דאס קומט צו ווייזן די מורא'דיגע עניוות און צדקות פון יהודה בן טבאי. אייביג געווען גרייט זיך צו ברעכן און טון אלעס אקעגן זיין רצון און טון וואס איז ריכטיג, ופעמים להיפך. און די לעצטע זאך איידער אונז גייען מיר צו די משנה, נאך א פאקט איבער יהודה בן טבאי, ער איז געווען א כהן, זיין טאטע איז געווען טביי כהן גדול, און ווען זיין טאטע איז אוועק איז ער געווארן כהן גדול, און דעמאלטס איז צוריק געגאנגען החזר עטרה ליושנה, ווייל די גאנצע זאך פון די נסיעות איז דאך נאר געקומען ווען חנ י דער כהן גדול איז געווען א שטיקל צדוקי און האט פארלוירן די כח ביים עולם, האט מען לכבוד דעם געגרינדעט די נסיעות, יעצט איז די נסיעות צוריק געקומען צום כהן גדול, א מורא'דיגע זאך. נאך די גאנצע הקדמה לאמיר גיין צו די עצם משנה, יהודה בן טביי אומר אל תעז עצמך כאורחי הדיינים. זאלסט דיך נישט מאכן אזוי ווי די אורחא יד היונים. סאו וואס מיינט דאס אורחא יד היונים? ס'איז דא מחלוקת צווישן די רמב ם און די בית הנירא. די רמב ם זאגט אז ס'מיינט אז בימים ההם ווען איינער געהאט א דין תורה און דער בעל דין האט זיך נישט אויסגעקענט מיט די הלכות און האט מורא געהאט ער גייט קומען צו די בית דין וועט ער נישט וויסן וואס צו טענה'ן און ווי אזוי צו זאגן זיינע טענות פלעגט ער אריבער גיין צו א בקי א תלמיד חכם וואס האט געקענט די הלכות ער האט אים דערציילט די מעשה און דער בקי האט אים געענטפערט עצות ווי אזוי אראפצולייגן זיינע טענות וואס יא צו זאגן וואס נישט צו זאגן וועלכע הוכחות ער זאל ברענגען און וועלכע נישט. אגב, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ווייל ס'איז זייער דומה צו א תורה רבני וואס אונז האבן היינט, די נפקא מינה איז נאר אז דעמאלטס איז די עורכי דינים נישט אראפגעקומען אליינס אין בית דין, זיי האבן געלאזט די בעלי דינים גיין אליינס, מ'האט זיי נאר צוגעגרייט פון פאראויס. מה שאין כן היינט קומען זיי אראפ, וואס אמאל האט מען אזוי נישט געטון. זאגט אויף דעם יהודה בן טבאי, דו ביסט א דיין און ס'קומען אין פראנט פון דיר צוויי בעלי דינים, און דו הערסט ווי איין בעל דין זאגט נישט גוט זיינע טענות, אדער ער פארזעט א געוויסע זאך ארויסצוברענגען וואס קען טשעינדזשן די דין תורה, טארסטו נישט אלס דיין אים געבן ווערטער אין די מויל אריין. העלף אים נישט צו, זיי דו נישט זיין אורחא יד היונים, זיי נישט זיין עצה געבער. דער בעל תנידה מיט דער תוספות יום טוב זאגן אנדערש אינגאנצן, אורחא דיונים מיינט אז די דיינים פלעגן האבן אזעלכע עצה געבערס, דאס מיינט אינמיטן די דין תורה ווען זיי האבן געוואלט וויסן וואס צו פסק'נען פלעגן זיי אריינגיין אין א צווייטן שטוב און האבן תלמידי חכמים בקיאים וואס מיט זיי האבן זיי זיך דורכגעשמועסט וואס דער פסק זאל זיין. זאגט אויף דעם יהודה בן טבאי, זאלסט נישט זיין קיין אורחא יד היונים, דו זאלסט נישט אריינזאגן פאר די בעלי דינים וואס צו טון אזוי ווי די עורכי דיינים זאגן דיך. סאו בעסיקלי סיי לויט די רמב ם און סיי לויט די בטניא און תוספות יום טוב איז בעסיקלי קומט ארויס די זעלבע מעסעדזש, אבער ס'איז דא נאך א פשט, על תעש עצמך גייט נישט ארויף אויפן דיין, על תעש עצמך גייט ארויף אויף דיך דער בעל דין. דהיינו, אין צוויי משנה'ס צוריק האט מען געלערנט הווי דן את כל האדם לכף זכות. און ווען צוויי אידן האבן א קריגעריי, יעדער איינער איז מלמד חוב איינער אויפן צווייטן ווערט די קריגעריי גרעסער און גרעסער און גרעסער, און ווען ס'קומט צו די דין תורה הערט מען זיך נישט אויף צו טענה'ן ווייל א גאנצן טאג ברענגט מען ארויס וואס ערגער ער האט געטון און וואס נאך א גרעסערע גנב ער איז און אזוי ווייטער, אבער אויב דו וועסט האבן א סכסוך, א דין ודברים, מיט דיין שותף אדער מיט סיי וועלכע איד, געט דיך די משנה א עצה ווי אזוי צו מונע זיין די עגמת נפש און די שלעפעריי פון דין תורה. אל תעש עצמך כאורחי דיינים, טו נישט וואס די עורכי דיינים טוען, די עורכי דיינים זענען מלמד חובה אויף יענעם, דאס מיינט זיי קומען דיך אויסלערנען און ברענגען דיך ארויס וואס שלעכטס יענער האט אלץ געטון. זאגט די משנה טו פארקערט פון דעם. הווי דנות כל אדם לכף זכות, הייב אן צו טראכטן, אפשר איז דיין בעל דין נישט אזא שלעכטער, אפשר האט די בעל דין נישט געמיינט אזוי צו גנב'ענען אדער אזוי אפצוטון, אפשר האב איך עפעס געטון ראונג, הייב אן צו קוקן מיט א אנדערע פרעספעקטיוו אויף דעם, דו ווייסט וואס גייט געשען? אז אויב צוויי בעלי דינים וועלן ביידע האנדלען אויף דעם וועג, פארשטייט זיך ס'מוז גיין א טו וועי, וועט מען מונע זיין א דין תורה, מ'וועט מונע זיין א קריגעריי. יעצט לאמיר נישט פארגעסן אז אויף וואס קריגט מען זיך? רוב דין תורות רעדט זיך פון געלט. יא? זאגט שוין אויף דעם ר' שמעון בן חלפתא, דו ווילסט א ברכה, דו ווילסט געלט, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק בחור אלא השלום. ס'איז נישטא קיין ברעסערע סגולה פאר פרנסה און פאר געלט, נאר ווען ס'איז דא שלום. ממילא טאמער האסט א געוויסע סכסוך מיט א איד, א תביעה פון געלט, דיין מטרה איז דאך צו באקומען די געלט, זאגט דיך ר' שמעון בן חלפתא, ס'וועט דיר זיין אסאך בעסער טאמער דערסט דיך דורכקומען און דו וועסט דן זיין לכף זכות איין דעם צווייטן, און ס'איז אויכעט פשוט פשט, ווייל א דין תורה קאסט אפ אסאך געלט, אסאך צייט, אסאך קאפ און מח, וואס אין די צייט וואס דו קענסט נוצן דיין קאפ און מח פאר ביזנעס. סאו דאס איז וואס יעדער בן תרבה קומט אונז זאגן, אל תעש עצמך כעורך הדיונים, ווער נישט, גיי נישט אריין אין די מוד פון א עורך דין פון א טוען רבני, פארקערט, זיי מלמד זכות, פרוביר צו סעטלען און טאמער ביידע ווילן סעטלען איז אייביג דא א וועג, אייביג ביליגער און געשמאקער. זאגט די משנה ווייטער, וכשיהיו בעלי דינים עומדים מלפניך, דא רעדט מען פון דיינים, ווען די בעלי דין שטייען אין פראנט פון דיך, יהיו בעיניך כרשעים, זאלן ביידע זיין אייניג אין דיינע אויגן, אזוי ווי רשעים. די מהרל איז מסביר, דהיינו, לאמיר זאגן אז דער דיין קען פון פריער שוין די צוויי בעלי דינים, און ער ווייסט אז איינער איז אן ארנטליכער מענטש, א ערליכער מענטש, און דער צווייטער איז באוויסט צו זיין אלס א דרייקאפ. און ס'טאמער וועט דער דיין זיך פארלאזן אויף די ידיעה און אויף דאס וואס ער קען דעם מענטשן פון פריער, וואס גייט געשען? גייט ער נישט אויסהערן געהעריג די ראיות און די הוכחות פון ביידע זייטן, ווייל אטאמאטיש וועט ער גלייבן ענדערשער דער ארנטליכער מענטש ווי איידער דער אנדערער, ממילא וועט אויסקומען אז ער פירט נישט קיין די תורה ריכטיג. ממילא זאגט יהודה בן טבאי אז דו מוזט מאכן זיכער אז דו קוקסט אן דעם ארנטליכע איד און דעם דריי קאפ אלס ביידע אלס די זעלבע דריי קעפ, ווייל אז נישט וועסטו נישט קענען פסק'ענען לויט די ריכטיגע הלכה. די תוספות יום טוב זאגט ניין. אונז האבן מיר געלערנט אין די פריערדיגע משנה'ס, הווי דן את כל אדם לכף זכות. זאגט ער, דא קומט אריין אפעמים להיפך, אמאל דארף מען טון פארקערט. ס'קומען צוויי בעלי דינים זאלסטו זיי נישט דן זיין לכף זכות, אה ער האט נישט געמיינט צו גנב'נען, אה ער האט נישט געמיינט צו רעדן לשון הרע, דער האט נישט געמיינט דעם, דער האט נישט געמיינט דעם, ניין ניין ניין ניין. ווייל וואס גייט געשען איז, דו גייסט נישט אויפכאפן ווען איינער זאגט דיך ליגנט. דא דארפסטו האנדלען פונקט פארקערט, דא זאלן ביידע זיין ביי דיך רשעים, און זאלסט א גאנצע צייט טראכטן ווי זאגט מיך יענער ליגנט? ווי פרובירט ער מיך צו פארדרייען א קאפ? ממילא ווען דיין מח העט זיין אנגעשארפט אויף דעם אז דו האנדלסט דא מיט צוויי דריי קעפ, און דו מוזט צולייגן קאפ, ווייל יעדע ווארט קען זיין א ליגנט, גייסטו זיין אסאך מער אריינגעטון אין דעם דין תורה אויפצוכאפן וואו ס'איז טאקע דא א ליגנט. דער מגן אבות ברענגט נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס ער איז מדייק פון די לשון המשנה, כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך זעט מען פון דעם אז ביי א דין תורה דארפן די דיינים זיצן און די בעלי דינים דארפן שטיין, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין פסוק ועמדו שניו האנשים אשר להם הריב. אונז ווייס מיר אז אמאל פלעגן דיינים זיצן מיט א טלית ביי דין תורה און די טלית פלעגן זיי איבערדעקן זייערע פנים זיי זאלן נישט זען די בעלי דינים. די סיבה פארוואס זיי האבן עס געטון איז געווען צוויי סיבות, די ערשטע סיבה איז אז עס זאל נישט זען די באלאדינער זאלן נישט וויסן ווער ס'איז, און אויך זיי זאלן נישט צעספוילט ווערן פון די דרויסענדיגע אפעירענס, די דרויסענדיגע צורה פון די באלאדינער, לאמיר זאגן איינער זעט אויס ווי אן ערליכע איד קומט אנגעטון מיט בגדי שטראהן, און דער צווייטער קומט אנגעטון אנדערש, ביליג, זאלסטו נישט צעספוילט ווערן פון איינעם'ס לוק עגענסט די צווייטע, דאס איז איין ריזען, דאס איז איין סיבה. די צווייטע סיבה איז, אזוי ווי די משנה זאגט דאך פריער אז דו דארפסט ביידע אנקוקן פאר רשעים, שטייט דאך אז אסור להסתכל בפני רשע, מען טאר נישט קוקן אויף די פנים פון א רשע. ממילא מיט דעם ווי לאנג מען פירט די דין תורה זענט עטס רשעים, דעקן זיך די רבנים צו זייערע פנים אז זיי ווילן נישט נכשל ווערן און קוקן אויף די פנים פון א רשע. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, יהודה בן טבאי זאגט פאר די דיין, וכ ש נפטרים מלפניך, ווען די צוויי בעלי דינים גייען אוועק פון דיר, ס'האט זיך געענדיגט די דין תורה, יהי' בעיניך כזקון, זאלן ביידע זיין אין דיינע אויגן אזוי ווי ערליכע אידן, כש קיבלו עליהם את הדין ווען זיי האבן אנגענומען די פסק. זאגט די ברטנורא א מורא'דיגע זאך, דו ביסט דיך געזיצן ביי דין תורה, האסט אויסגעהערט צוויי צדדים, און דו ביסט געקומען צו א קאנקלוזשן אז איינער איז אין דיינע אויגן א גנב, זאלסטו נישט געדענקן, זאלסטו נישט האלטן די מחשבה ביי דיך אין קאפ ווען דו זעסט נאכדעם נאכאמאל דעם איד, און טראכטן ביי זיך, אוי איך האב אים געכאפט ביי א גוטע גניבה. ניין. זאלסט געדענקן, אז מיט דעם וואס ער האט מקבל געווען די פסק, מיט דעם האט ער תשובה געטון אויף זיין גניבה, ומקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, און חס ושלום זאלסטו געדענקן אז דער איד איז געווען א גנב אדער געטון א געוויסע זאך. פארקערט, פון יעצט און ווייטער קוקן מיר ארויף ווי כאילו ער האט געווען דער גרעסטער צדיק. און דער ברטנורא ענדיגט צו וועגן שווייה, אז טאמער עס איז אויסגעקומען א פאל וואו מען האט געמוזט שווערן, זאלסטו נישט שפעטער חושש זיין אז דער וואס האט געשוואוירן האט געשוואוירן פאלש. ער האט געשוואוירן, און לויט דעם האסטו אזוי גע'פסק'נט, דאס איז די הלכה, פון יעצט און ווייטער גלייב אים אז ער האט גוט געשוואוירן. סאו אסאך האקל פונעם גאנצן שמועס. קודם איז רבשי בן פרחיה געווען נשיא און וויבאלד ינאי מלך האט אים געוואלט הרג'נען איז ער אנטלאפן קיין מצרים. האט מען געוואלט מכתיר זיין זיין תלמיד יהודה בן טבעי אלס נשיא, האט ער נישט געוואלט, איז ער אויך אנטלאפן קיין אלכסנדריה. אויפן וועג צוריק זענען ביידע צדיקים געווען צוזאמען און דארט האט געווען די מעשה מיטן עושה איש. ווען מ'איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל איז רבי שמעון בן פרחיה ווייטער געווען נשיא און ולאחר פטירתו האט מען מכתיר געווען יהודה בן טבאי אלץ נשיא און ער געווען נשיא ווי לאנג ביז די מעשה פון די עד זומם און דעמאלטס האט ער זיך אפגעזאגט פון זיין נשיאות און ער געווארן אב בית דין און אלץ אב בית דין קומט אונז יהודה בן טבאי אויסלערנען אסאך וויכטיגע הלכות דיינים. אבער די מערסטע וואס מ'דארף זיך אויסלערנען פון דעם איז, די האביידאנעס כל אדם לכף זכות גייט ארויף אויף די בעלי דינים צווישן זיך. און די משנה לערנט אונז אויס א זאך וואס אונז מוזן זיך מיטנעמען וואו מ'גייט און וואו מ'שטייט. ווען אימער ס'מאכט זיך א קריגעריי, פרוביר צו דן זיין די אנדערע זייט לכף זכות. און לאז נישט מחרחרי ריב, העצערס, דיך אונטערהעצן אזוי ווי די עורכי דיינים, נאר פארקערט, פרוביר צו שלום מאכן. פארגעס נישט, אז די גאנצע סכסוך איז דאך נאר אויף געלט, און שלום ברענגט די מערסטע געלט, נאך אסאך מער וואס דו וועסט באקומען פון זיצן מיט אים אין דין תורה. חוץ פון דעם וואס ווען מען מאכט א פשרה איידער מען גייט אין דין תורה, שפארט מען אסאך מער געלט וואס מען פארדינט ווען מען גייט אין דין תורה. די עיקר איז די אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין שלום ביי כלל ישראל, שלום אויפן וועלט, און מען זאל הערן נאר בשורות טובות. א גוטן טאג.